Asafo me kyerɛkyerɛ obi bia ha yɛ dwen one and then wɔ kɔhyen and answer wɔ fie ha na questions no ano ɛhye wo de yɛnhyɛ aseɛ na wobɛte aseɛ hmm. Nyame na mo som no deɛ a yɛ som yɛ so nyame okay. Enti yɛ sɛ yɛ nyinaa yɛ som baako Enti me mɛtumi awale Ma osi me yi abira me ntuu ba ok onim. Kramoni se
ɔnwe kraman na me kɔhyɛn ɛkyerɛ me sɛ aden nti na kraman ɛkye aboa a kramoni nwe. Nice one. Ɛ kramoni no wanwe kraman. Mepakyɛw Muslims ne Christians difference wɔ mu anaa? Mepɛ sɛ mehu ɛno ansa. Nice one. Big big big big difference ɛna ɛwɔ mu.

a ɛyɛ me.
Abusua, afei ne yɛbɛhyɛ aseɛ Tami Chukuu. Wahu akoa a wagyina hɔ yi, wayɛ sɛ Lord Kenya no. Wo padi watwitwa bi awewe bi a wayɛ sɛ nkwan no. Na nsɛm a ɛgu wo padua no mu no, wobɛyi, wo deɛ yɛn kɔ, wobɛte aseɛ. Hmm. Ɛndɛ. Sɛ yɛahyia limam, ɛnɛ wɔkyerɛ yɛ Bible mu paa. Hey, aboro my title.
Na mepɛ sɛ mebusa limam sɛ. Mo nyame no ne Kristofoɔ nyame no. Yɛn nyinaa yɛn nyame no ɛyɛ baako anaasɛ yɛwɔ Kristofoɔ deɛ ɛna yɛwɔ Nkramofoɔ deɛ? Saa Onyankopɔn no ara na yɛso a Kristofoɔ no yɛsom no. Enti yɛne mo nyinaa mosom pɛ. Nso Sɛ wokɔfa Kramoni ba a, wɔse no sɛ wokotu wo ba. Nso Kramoni barima tumi ne Akanni baa twe mpena, Kristoni. Nso yɛnka sɛ bra y'asɔre no. Enti that means mo mu Kramoni nko Monyɛ me nko nti na mose yɛ mɛtu wo ba no. Woahu sɛ merekasa a wotie me a? Ma. Abusua akramofɔɔ no mo yɛ asisi Christians no o wo padi se mo deɛ mo we ɔmo mbaa no firii na ɔmo deɛ bɛwe mo deɛ no a mo se ɔmo mbɛtu ba yɛ nkɔ na ndɛ nsɛm wɔm hmm. Menka se yɛne mo som Nyame baako o wotie me ɛna yɛ nkɔɔso sɛ yɛne mo ɔsom Nyame baako wate aseɛ. Yɛn Yɛn Nyankopɔn ne Onyame a ɔbɔɔ abɔdeɛ nyinaa. Kramoni a wɔnwe kraman nso kraman kye aboa a wawe. Nice one. Nyɛ saa.
Meda ase. Aduru hɔ.
Kramoni no ɔwe kraman no kraman no anaa ɔwe aboa no? Ɔwe aboa no. Ɔwe aboa no.
Na kraman na kye no. Sɛ kraman no n'ano nsu. Ke deɛ me nte aseɛ wɔ ha ne sɛ guy wei ne kɔhye no deɛ me te no ase because Muslims wɔn ne kraman nyɛ free Muslim se sɛ kraman hwene nsuo koraa no ɛka wo jeans anaa w'ataareɛ mu a, wonni Sallah. Kraman sɛ n'ano nsuo no ɛka wa ne hwene no kɛkɛ koraa no, wonni Sallah. But wɔkye aboa a, mowe. Nti wo padi, wo question no deɛ emu da hɔ. Mallam, na deɛn na ɛkɔ? Bobom ma yɛn. Nsuo no ɛsɔɔ aboa no. Aane, ɛna wɔkyee no. Nti wɔkyee no saa na ɔwee no saa anaa ɔyɛ no dɛn? Ba sɛ ɔbɛtwa no mene bɛɛ. Kraman na ɛkyee no. Kraman na ɛkyee no.
Wobɛtumi de egya ato w'anom awe? Me deɛ bɛtumi. Wo bɛtumi?
Bɛɛ me deɛ mentumi. Wo wo ntumi.
Ba yɛde. Abusua, ɔho baabi a Malam de asɛm no akɔfa? Wobɛtumi de gya ahyɛ w'anom awe? Ba yɛde gya noa aduane a, sɛ wobɛdi?

Saa ara nso, ha, me ba. Afei, ma mimmisa wo baako a ɛtɔ so bio.
Mpamakyɛw kurom ha, mowɔ tɔlɛt wɔ ha, mpanyimfo mo anim? Ɛyɛ hwiitim no bi. Mowɔ bi wɔ ha? Hwɛ, ɛna hwiitim nso wɔ ha. Hwiitim no yɛ ahwɛ mu a mmoa bi wom, mmeboa. Yɛfrɛ wɔn sɛn? Mpamakyɛw, wɔnyɛ mmoa. Yesu mogya mmɛte wɔn ho.
Adɛn na wonkɔyi bi we?
Abusua, wahu asɛm no? Wopɛ de si Yesu mogya ate mmoa nyinaa ho nti yɛwe. Malam san deɛ Yesu mogya no ate sonso no so ho nti no kɔ na kɔwe. Malam, wo so wo punchline no deɛ bi wɔ mu. Mm.
Meba wo se, wo se Yesu mogya bɛte abo adeɛ nyinaa ho. Yes. Ɛno nti, apam dadaa no se ma yɛnwe prɛko a, Yesu mogya bɛte ho. Enti wobɛtumi awe prɛko. Sɛ Yesu mogya bɛte mmoa nyinaa ho a, nsonsono nso yɛ mmoa, adɛn na yɛ a monwɛɛ? Nice one.
Afei ma me me. But kramoni pɛ sɛ ɔku aboa a. Wo pɛ de atu kyɛ wɔse malam medaase kee aduru wei so wo pɛ de like video no na hyɛɛ ma me na yɛnkɔ yɛn anim. Sɔfoe Basɔfo kuw bɔ atwam wɔ Nyisuon de wɔ Ɔnwe Eri Tsifa, Mente hɔ ase. Ahyehyeɛ bɛn nko ara ne kra? Abusua, wei nso yɛ punch line, ɔse Kramoni ku adeɛ a Christiannii we, but sɛ Christoni deɛ ku adeɛ a, Kramoni se ɛyɛ dwofa, ɔnnwe. Ase ɛyɛ yɛ asisie bi o, wo padi, wo so wo deɛn no o, Mallam, deɛn na ɛkɔ? Emu agu aboa Christoni awe,

Ɛno ne asɛm. Wo padi, I hope sɛ wobɛte aseɛ wɔ ha o. Nyɛ sɛ wokɔfaa sekan no ara wode tu aboa no kwan no ara na woayɛ no hyeew sɛ papa kramu mbɛwe, papa kramu se ɛno wɔ nwe. Abusua, like video no na share ma me one love, peace.
Mo a yɛka a yɛtwa aboa. Enti aboa bi a yɛbɛtwa a yɛanka saa asɛm no ansa yɛatwa no, hwɛ mowie a ɛnyɛ yie. Mpakyɛw, morekum aboa a ɛyɛ a moka ansa moatwa anaa? So yɛ de ku no a yɛnka hwee? Ɛno ara ne sɛ woatwa.
Cos. Meda ase.
Sɛ afei woate aseɛ deɛ nti a ma yɛnyɛ hwɛ mmoaboa. Ɛna woba Qur'aan mu a.